well ech, mir wëllen Iech och net elo nach méi laang waarde loossen, zumools well Der esou zahlreich hei sidd, dat ass immens schéin, mir soen Iech e ganz, ganz grousse Merci dofir, dass Der, quasi déi ganz Presselandschaft ass hei vertrueden, ech mengen, et ass jiddereen do, Dat ass gutt esou. Dat bedeit eppes, dat ass och wichteg, well dat hei ass eng wichteg Pressekonferenz a mir hunn e puer wichteg Annoncen ze maachen an e puer wichteg Nouveautéiten och. An duerfir si mer frou, datt Der alleguerten do sidd. Mir hunn och eng Pressemapp. Preparéiert, déi hutt Der do virleien. Just zur Info, dat ass elo näischt, wat mer extra fir d'Pressekonferenz preparéiert hunn. Dat sinn alles awer Dokumenter, Echange vu Courriere mam Premierminister, mam Aarbechtsminister, CPTE, mat der Europäescher Kommissioun, Notten, déi mer ausgeschafft hunn. déi den Dossier appuyéieren an déi eis awer an eiser Argumentatioun Iech kënnen och weisen, wat mer alles schonn ënnerholl hunn, wat alles passéiert ass an deene leschte Wochen a Méint a wou Der dann och emol als Press do Accès zu deenen doten Dokumenter kënnt hunn. Mee dat ass alles elo net néideg, dass Der dat elo virdru kuckt, mee da wësst Der awer, wou Der wat erëmfënnt. Mir hunn dës Pressekonferenz gemeinsam a mir wäerten, de Patrick Dory an ech, zesummen hei d'Wuert féieren a mir wäerten en alternance schwätzen. Ech warne scho bësse vir, duerfir gi mer dann d'Mikroen ëmmer hin an hier, mä mir hunn ofwiesselnd, jee no Sujeten, verschidde Saache matzedeelen. Mir wollten Iech haut e puer Saachen mat op de Wee ginn a matdeelen. Dat éischt ass natierlech eis konkretiséiert Zesummenaarbecht, wéi Der gesitt, mengen ech, hei am Raum. Da wollte mer awer och e bëssen op dee Konflikt agoen, dee mer nach ëmmer hunn am Travail an op de Kollektivverträg an am CPT de manière générale, am Comité permanent du travail et de l'emploi. An dann hu mer eeben och nach e puer Datumer ze annoncéieren an e puer konkret Aktiounen, wou mer Iech wollte matdeelen. Dat e bëssen zu der Introductioun. An ech mengen, et ass elo keng grouss Iwwerraschung fir Iech, dass mer Iech soen, Mir erliewen fir als national representativ Gewerkschaften, déi zwou gréisst Gewerkschaften am Land, zur Zäit Attacke vu politescher Säit an och vum Patronat, wéi mer se eigentlech jorzingtelaang net erlieft hunn. Also mir si wierklech an engem Dréi an Aangelpunkt vun der Gewerkschaftsbeweegung zu Lëtzebuerg, well mer déi massivsten Attacke vu Regierungssäit erlieft hunn a kierzester Zäit an op hefteg wichtegen Dossieren, op deenen Dossieren, déi d'Réckgrat vun eise Gewerkschaften ausmaachen, op de Leit, déi schaffen an op de Leit, déi an der Pensioun sinn, op hiren allerwesentlechsten Acquisen, op hire Léin, op hiren Aarbechtszäiten, an op hire Pensiounen. Dat heescht, mir krute wierklech e Rundumschlag vun dëser Regierung op alle wichtege Sujeten. Dir hutt et matkritt, dass lassgaang mat de Kollektivverträg, kuerz drop déi unilateral Entscheedung vum Aarbechtsminister, d'Sonndegaarbechtszäit ze flexibiliséieren an ze erweiteren, kuerz drop d'Ladenëffnungszäitegesetz, wou och de Wirtschaftsminister nach dragefacht huet an de Gewerkschafte gewisen huet, dass si als Regierung hei decidéiere wéi hinnen et gefält. Mir haten dee Projet iwwer d'Mindestloundirektiv, dee Projet de loi wou legiferéiert ginn ass ouni mat eis ze schwätzen, wou mol net d'Chambre des Salariés saiséiert ginn ass en Avis. Mir hu weider annoncéiert Attacken op de Pensiounen. Mir hunn der allgemeng op der Fro vun Aarbechtszäiten, Dir wësst dat, d'Regierung schwätzt vill dovunner, Dass mer och sollen iwwert eng allgemeng Aarbechtszäitflexibiliséierung diskutéieren, steet och am Koalitionsprogramm. An do si weider Annoncë gemeet, déi net gutt kléngen an déi eis besuergen. A mir hunn dat scho gesot, och a vergaangenen Treffen an esou, Mir hu wierklech ëmmer méi massiv d'Gefill, dass dës Regierung ugetrueden ass, fir de Gewerkschaften de Kampf z'erklären a fir d'Gewerkschaften ze platt ze maachen, esou gutt et geet, fir se aus dem Wee ze kréien, well se stéieren, a fir esou gutt wéi méiglech se ze ëmgoen, esou wéi dat och an anere Länner passéiert ass an esou wéi mer dat net kënnen zouloossen. An dofir sot ech et, Mir stinn an engem Dréi an Angelpunkt an der Gewerkschaftsbeweegung allgemeng zu Lëtzebuerg. Mir mussen eis wieren. Mir mussen eis och vläicht anescht wieren nach wéi an der Vergaangenheet. Eise Widderstand, dee kritt haut eng aner Qualitéit. An dat wollte mer matdeelen. An dat war ëmmer esou an der Geschicht, dass wann op déi schaffend Leit geklappt gëtt an ëmmer méi geklappt gëtt, mee dann dinn se sech zesummen an se dinn sech ëmmer méi zesummen. An dat wäerten se och an dëser Situatioun maachen. An da gëtt de Widderstand grouss an e gëtt ëmmer méi grouss an e geet eben esou wäit, wéi e muss goen, fir deem heite e Stopp ze setzen. An duerfir hu mir haut dem gewerkschaftlechem Bündnis, deen den OGBL an d'SGB zënter Woche ginn, eng e bëssen nei Qualitéit ginn, déi mir Iech wollte virstellen, well mir mussen eis wieren. Ech mengen, do besteet guer keen Zweifel. A mir kënnen dat an dëser Situatioun nëmmen zesumme maachen, och do besteet keen Zweifel, déi Opposition, déi wäert geschlosse stattfannen an do steet kee Millimeter tëschent eis an déi wäert och net bréckelen, egal wat probéiert gëtt an egal wéi versicht gëtt, dat unzeseeën. Mir hunn e Front syndical, mir sinn op alle Positionen zu deenen Dossieren Zu 100 Prozent deckungsgläich an eisen Avisen. Mir sinn am Fong an enger historescher Zesummenaarbecht zwëschen d'OGBL an LCGB an dëser Krisenzäit, déi sech konkretiséiert. Mir hunn, mir schaffen all Dag zesummen, also mir hunn all Dag Echangen, mir sinn all Dag a Reuniounen zesummen. Dat betrëfft eis Féierungsebenen vun den zwou Gewerkschaften, mee dat betrëfft awer all Niveauen an der Gewerkschaft. Dat maache mer an de Kollektivverträg, Dat maache mer op allen Niveauen, an de Betriber, an de Secteuren, an dat maache mer virun allem eben och op deem nationale politesche Plang, an dat wësst Der. A mir mobiliséieren, mir sinn amgaangen, mir hu schonn d'lescht Joer eng Delegéiertekonferenz gehat, mir maachen et weider an deenen eenzele Secteuren, de Secteur vum Handel, dee elo direkt betraff ass vun de laten Öffnungszäiten, deen ass ganz staark amgaangen, dee wäert an deenen nächste Wochen an an Deeg schonn eng Rei Aktiounen hunn. Mir maache ganz vill gemeinsam Publikatiounen, dat hutt Der och matkritt. Mir hu Flyeren an de Betriber, allgemeng Flyeren an och scho Communiqués de presse, déi all Dag erausginn, déi Der ëmmer bréngt, déi gemeinsam an eiser béider Nimm sinn. An duerfir hu mer der Saach och elo e gemeinsamen Numm ginn an e gemeinsame Logo. An Dir hutt d'Map do leien, Dir gesitt dat mat eisem. neie Visuel a mat eisem neien Ausdrock, dem Front syndical, der Gewerkschaftsfront, a fir dass een déi Saachen och all erëmfënnt, déi mer esou produzéieren a publizéieren an déi mer esou organiséieren an d'Datumer an esou weider. hu mer elo ganz frësch haut de Moien online eng nei gemeinsam Internetsäit. Dat ass de www.frontsyndical.lu, www.gewerkschaftsfront.lu, franséisch, däitsch, an do hutt Der alles drop, wat leeft, also wat am Moment bei eis leeft vun Aktiounen, vu Communiquéen, vu Publikatiounen, an dat ass och gutt fir d'Leit, eis Delegéierten an eis Militanten, eis Memberen, wou si alles erëmfannen, wat un Datumer kënnt an Annoncen an all weider gewerkschaftlech Aktioune wäerten do publizéiert ginn. Dir kënnt Iech dat ukucken. Dat ass elo wierklech frisch aus dem Drock. Sidd elo net bei enger Internetsäit, mee ganz frisch online. Dir hutt dat. alles elo à disposition an an do versammele mer eeben, wéi gesot, alles, wat mer elo publizéiert hunn. Dat war eng kleng Introduktioun vu menger Säit, fir Iech ze weisen, mir hunn, mir sinn elo an enger anerer Qualitéit vun vun dem Widderstand, dee mer leeschten, an an et ass absolut noutwenneg, ech soen Iech dat, mir hunn dat erlieft zënter Méint eigentlech, zënter dem ominöse Comité permanent du travail et de l'emploi, mee souguer virdru scho bei den Annoncen iwwert Pensiounsreform, Mir erliewen eng Regierung, déi massiv, frontal Attacke géint déi schaffend Leit an Pensionéiert reit. Dat wäert net mat dem OGBL a mam LCGB passéieren, dat loosse mir net zou. An dofir di mir eis zesummen, an zesumme si mer staark. A mir erklären Iech e bësse wat elo leeft op all deenen Dossieren. An de Patrick fänkt un mat de gréisste Sujeten.
Merci Nora. Ech wëll zuallerersch ënnersträichen, datt et d'Missioun vun de Gewerkschaften ass, am Intérêt vun hire Leit, de Salariéen, ze schaffen, an zwar fir déi beschtméiglechst Resultater ze erreechen. Dofir schaffen d'Gewerkschaften OGBL an LCGB och a ville Kollektivvetragsverhandlungen zesummen. Eisen Engagement baséiert op de Prinzippie vu sozialer Gerechtegkeet a Solidaritéit. Mir stellen allerdings fest, datt dëst Friemwierder fir de Premier a säin Aarbechtsminister sinn. Mir sinn elo aktuell, wéi d'Nora dat scho gesot huet, mat enger Politik vun der Regierung konfrontéiert, déi d'Gewerkschaftsrechter a fräiheeten an d'gewerkschaftlech Fräiheeten, den Acquis vun de Leit aus dem Privatsecteur, um Beispill vun de Kollektivverträg an de Pensiounen, viséiert an op d'mannst a Fro stellt. d'Sonndesaarbecht, d'Ëffnungszäiten an domadder d'Aarbechtszäiten am Commerce loosse mir net komplett dereguléieren. Dës nei Ëffnungszäiten entspriechen net dem Besoin vun de Leit. A well se net dem Besoin entspriechen, froe mir eis, firwat mir d'Salariéen an eng Situatioun bréngen, wou se Aarbecht a Famill net méi ënner den Hutt kënne kréien, zemools an engem, wéi dat esou schéin heescht, Niddriglohnsektor. An dofir ass et fir eis eng absolut Noutwendegkeet, zesummen am Front syndical OGBL-LCGB net nëmmen den Acquis ze protegéieren, Mee och mir wëlle méi Kollektivveträg. Mir wëllen ofgeséchert Pensiounen an eng performant Krankevesécherung. Dat heescht, mir hunn eng ganz Rei vu Fuerderungen, déi mir gären ëmgesat hätten. A vis-à-vis vun dëser Allianz zwësche Regierung a Patronat geet dat just gemeinsam. D'Fro stellt sech haut. ob d'Regierung géif woen, och esou mat hirer Fonction publique ëmzegoen, wéi se dat mat de Salariéen aus dem Privatsecteur wëlles huet. Mir refuséieren op jidder Fall e System, deen op sozialer Apartheid berout, wou déi eng an der Fënnef-Stäre-Klass matfueren an Divisioune vu Mënschen an der zweeter Klass, an der Holzklass sëtzen. Et geet hei och, fir et mat de Wierder vum Premier ze soen, ëm de Respekt vu Regierung a Patronat virun deene Leit, déi all Dag de Räichtum vun dësem Land mat hirer Aarbecht erschaffen. Am Fong geet et also och ëm d'Gläichbehandlung vu Privatsecteur, Fonction publique. Ech wëll schlussendlech och nach eng Kéier drop hiweisen, datt eis Betriber an de leschte 50 Joer exzellent mat eisem Sozialmodell gefuer sinn. D'Gewerkschaften, an dat gëtt oft vergiess, déi national representativ Gewerkschaften hunn an der Tripartite, hunn an de Krisenzäiten enorm vill fir Land a Betriber geleescht, net nëmme fir d'Salariéen. An datt mir am Front syndical refuséieren, datt de soziale Klima vu Regierung a Patronat komplett demoléiert gëtt a Begrëffer ewéi Work-Life Balance aus dem Konzept gerappt ginn. Mir refuséieren, datt d'Salariéë systematesch als Profiteuren oder Lidderhanes duergestallt ginn a mir, d'Gewerkschaften, als hir Vertrieder als domm, inkompetent a réckstänneg presentéiert ginn.
Genee dat ass et, wat passéiert ass, wat de Patrick elo ugeschwat huet. Mir, also d'Regierung versicht zënter enger Zäit, eis e bësse schlecht duerzestellen, esou an den Eck ze drécke vun deenen, déi näischt verstinn, déi net modern sinn. déi net mat der Zäit matginn, déi réckstänneg sinn, déi d'Leit net vertrieden, déi net representativ sinn an esou weider. Duerfir hu mir Iech och den Avant-projet vum Kollektivvertragsplang vum Georges Mischo an d'Mapp geluet, fir dass Der dat gesitt. Also, Dir musst Iech dat eng Kéier duerchkucken, déi säiteweis Attacken, wou gesot gëtt, datt d'Gewerkschaften ëmmer méi u Gewiicht verléieren, dat ass net onschëlleg. Also déi maachen dat schonn, fir eis Representativitéit unzezweifelen a fir no baussen eis duerzestellen, wéi wa mer eben net mat der Zäit kéinte matgoen. An duerfir wollte mer Iech awer och eng Kéier kuerz mat op de Wee ginn, wéi wichteg d'Gewerkschafte sinn an dem Virukomme vun engem Land a wat mir alles gemeet hunn mat de OGBL, LCGB an och CGFP an den Tripartitten, mä awer wat mir och an de Kollektivverträg all Dag erreechen an a wat wichteg ass, Mir brénge jo och d'ganzt Land eigentlech zesumme mat de Sozialpartner vum Patronat no vir. seng Ekonomie a seng Leit, an duerfir och déi Wichtegkeet vun där Notioun vun der nationaler Representativitéit. Mir sinn net Korporatisten, mir si Gewerkschaften, déi fir am ganze Land an allen ekonomesche Secteuren, an alle Beruffer Leit vertrieden, an och an der Pensioun. An duerfir ass dat wichteg, datt am gewëssene Sënn d'Interesse vum ganze Land vertrueden a garantéiert ginn. D'Patronat seet jo gären, dass si keen one size fits all wëllen, wat mir wieren, mee dat ass totale Quatsch, dat ass de Contraire, wat mir sinn. Mir bréngen et fäerdeg, grad iwwert de Wee vun de Kollektivverträg a vun eise ganzen Négociatiounen, ugepasste Modeller ze verhandelen an de Betriber, déi esouwuel un d'Bedingunge vum Betrib ugepasst sinn, wéi awer och un d'Interesse vun deene Leit, déi am Betrib schaffen an déi et fäerdeg bréngen, hei Kompromisser ze fannen, wou am Sënn vu béide sinn, déi kreativ sinn, déi modern sinn, déi flexibel sinn, well dat Wuert ass net hiert Wuert eleng an et ass net un hinnen eleng ze soen, mir wëlle flexibiliséieren. Mir hunn immens vill flexibel Modeller négociéiert op ville Secteuren, mee flexibel am Sënn och vun de Leit, déi do schaffen a wou net hir Work-Life-Balance eben dropgeet. Mir hunn och iwwert d'Kollektivverträg eraus, Accords interprofessionnelle verhandelt, ganz wichteger, grousser, déi fir d'ganzt Land gëllen. Erënnert Iech, am Covid-Zäiten hu mir et fäerdeg bruet, a kierzester Zäit mam Patronat en Accord ze fannen um Télétravail. Mir hunn en Accord op der Déconnexion fonnt. Dat si modern Saachen. Méi modern geet net, wéi eis unzepassen u Gegebenheiten, déi vu baussen gi sinn. Mir sinn och déi, déi ëmmer erëm Drängen, dass emol méi iwwert d'Digitaliséierung geschwat gëtt, dass an de Betriber virgeschafft gëtt, präventiv dofir gesuergt gëtt, dass d'Aarbechtsplazen ugepasst ginn, dass d'Leit forméiert ginn. Mir hunn éischter d'Gefill, dass déi aner Säit bremst op deenen dote Froen, och am Iwwergang zur korbonfräier Ekonomie. Mir hunn ëmmer erëm gefuerdert, dass mer am präventiven handelen an dass mer dofir suergen, dass Aarbechtsplaze geséchert ginn an dass och, Déi Aarbechtsplazen, déi ewechfalen, dass déi ersat ginn duerch Qualitéitsberuffer, déi an Aarbechtsplazen, déi musse geschaf ginn. An dat ginn esou vill Beispiller, mir wëllen elo net alles hei opzielen, mee Dir wësst et, am Fong sti mir all Dag op a maachen deen Job do, fir d'Welt e bësse méi modern ze maachen. A mir hunn dat ëmmer gemeet a wäerten dat och ëmmer weidermaachen. Dat ass de Sënn vun der Gewerkschaft. Mir hunn och zum Beispill an all deene leschte Joren an och ëmmer an all Krisenzäit ganz vill gemeet fir d'Sécurisation des parcours professionnels. Dir wësst dat, mir hunn ëmmer dofir gesuergt, dass, uh, gëtt et engem Secteur schlecht, geet et enger Entreprise schlecht, mee da komm mir suergen dofir, dass mer am Virfeld schonn agéieren. Mir hunn ëmmer gefuerdert, dass souzesoe Bilans sociaux an den Entreprisë gefouert ginn wou opgepasst gëtt, wéi beweegt de Marché sech, wat seet d'Konkurrenz, wou muss mer oppassen. Mir waren dat, déi ëmmer do dofir gesuergt hunn, datt de Maintien dans l'emploi garantéiert gëtt, datt Sozialpläng modern am Sënn och vun de Salariéen duerchgefouert ginn. Lescht Beispill, Mir hunn an den Tripartite jo esou villes matgemeet, wat modern war, wat noutwendeg war, duerch d'Krise gefouert hunn, Stolkris, d'Weltwirtschaftskris, ech brauch Iech dat elo alles net méi hei ze détailléieren, mee allerlescht Beispill, an deer leschten Tripartite vun deer leschter Regierung, wou mer dra waren, ma mir waren dat, déi den Energiepräisdeckel als éischt mat proposéiert hunn, an dat si jo awer Saachen, déi d'Leit an d'Land beweegt hunn an no vir bruet hunn a wou mer kënnen houfreg drop sinn a wou och nëmme geet, well mer staark national representativ Gewerkschafte sinn a wou eeben net a Fro gestallt gi sinn. an ugeseet gi sinn. An nach e Wuert dozou, dass Gewerkschaften eben och wichteg si fir e Land, well staark Sozialpartner, déi suergen eben och fir Stabilitéit. An dat wësse mer, an dat huet d'Geschicht eis ëmmer gewisen, an dat weise eis och international Vergläicher, Stabilitéit souwuel wat d'Soziales ugeet wéi awer och d'Wirtschaft. Wéi och d'Politik. Och do, wou d'Gewerkschafte staark sinn, do gëtt et manner Inegalitéiten, do gëtt et manner sozial Ausernanersetzungen. Dat ass och logesch esou. A mir gesinn awer och ëmgedréint an anere Länner, wou d'Gewerkschafte mat Féiss getrëppelt ginn a gi sinn, mä datt et do zu extreme soziale Spannunge gefouert huet. Mir hunn et jo elo a Frankräich gesinn, dat ass dat nootst Beispill. Mir hunn et an Italie gesinn. Mir gesinn et quasi eriwwerall an Osteuropa. An Amerika ass et e Paradebeispill dofir, wat passéiert, wann een d'Gewerkschaften ëmmer erëm weider mat Féiss trëppelt. An do wou een, also d'Gewerkschafte brauch een och fir e Géigegewiicht duerzestellen zur Politik an e Korrektiv e bëssen ze sinn, fir erëm e Gläichgewiicht zwëschent dann deem ekonomesche Volet an dem soziale Volet fir dat néidegt Gläichgewiicht ze schafen an do, wou een dat net huet, well d'Gewerkschaften écartéiert gi sinn, mee do kënnt et ganz oft zu engem Rietsruck. Do, wann op déi liberal an ultraliberal Politike keng Äntwert kënn, da kee Géigepoids kënnt, dann hu mer och ëmmer méi en Opkomme vun den Extrême-droiten an deene Länner. Mir sinn dat Korrektiv, wat noutwendeg ass. A wann een eng Demokratie schütze wëll, mee da muss een och D'Salariée schützen, dat läit op der Hand, dat ass eigentlech dat Loges an domadder muss een och natierlech d'Gewerkschafte schützen. An de Premier Minister ass jo ëmmer ganz houfreg dorop, datt mir elo an Europa eent vun deene wéinege Länner si mat enger politescher Stabilitéit an eis Nopeschlänner alleguerte politesch instabil sinn. Mee mir mussen oppassen, mir musse seriö oppassen, datt, dat do wëlle mer net, mir wëllen ebe keng politesch Instabilitéit, mee d'Leit fänken och ëmmer un, manner Vertrauen an d'Politik ze hunn, och hei zu Lëtzebuerg. Dat soziaalt Klima ass um brëckelen. Mir erliewen dat jo duerch dat, wat mer och hei haut Iech vermëttelen. Wa mer, wann eis Regierung der Meenung ass, dass dat do den Enn vum Lëtzebuerger Sozialmodell soll sinn, Ma dann bedeit dat, dat datt d'Sozialklima ugeseet ass, ganz staark an dem Modell zerstéiert ginn ass. An da bedeit dat, mir mussen eis dogéint wieren. A mir rappeléieren och un eise Premier Minister, de Lëtzebuerger Modell, dat bedeit eben net just Show-Dialog, wat en eben an der Lescht oft gesot huet, mir lauschteren no, mee um Schluss maa mer wat mer wëllen, dat geet net. Dat, dat ass net de Modell. Mir brauchen e Modell, deen eng Konsensfäegkeet huet, deen, wou seriö Sozialpartner mat Regierungsvertrieder verhandelen a Verhandlungsresultater op den Dësch leeën a wou et eben och méiglech ass, um Enn zu engem Konsens ze kommen. Soss ass deen Equiliber eben aus de Gleise geroden an esou hu mer dann eben en Déséquiliber an dat ass e bëssen dat, wat am Moment riskéiert ze passéieren. An dat gesi mer um Beispill vun dem Comité permanent du travail, de l'emploi an do wäert de Patrick Esch och e bëssen Detailler ginn.
Ech géif just gären zu deenen Elementer, déi d'Nora elo op den Dësch bruet huet, eppes soen, wat mech extrem beonrouegt haut, Mir hunn an der Tripartite, an deene leschten Tripartiten effektiv vu Gewerkschaftssäit déi Propos fir den Energiepräisdeckel gemaach. Mä dono ass eng Diskussioun jo och lassgaangen, ob deen Energiepräisdeckel da sozial gestaffelt wier. Mee Der wësst, datt de Grond vun deem Energiepräisdeckel u sech wär, fir d'Inflatioun erofzekréien. An deemools an deenen Tripartiten ware mer erstaunt, datt u sech d'Patronat net méi Wäert drop geluet huet, iwwert d'Energiepräisproblematik op der Säit vun de Betriber ze schwätzen. Dat ass quasi, ech wëll hei net aus der Schoul schwätzen, mä dat ass quasi fënnef virun zwielef dann an der Tripartite nach eng Kéier séier ugeschwat ginn. A mir waren do erstaunt, net well mir eis elo grouss Gedanken ëm d'Patronat maachen, mä ëm d'Aarbechtsplazen, well mir gesi jo, dass entretemps d'Energiepräisser an der EU e strukturelle Defizit oder de strukturelle Problem duerstellen. A mir waren ganz erstaunt, dass dat net méi an där Tripartite thematiséiert ginn ass, wann ee jo haut gesäit, wéi mer eis dann do elo par rapport zu de Kollektivverträg positionéieren, wat d'Patronat ugeet. Wéi d'Nora dat elo gesot huet, géife mir och nach gären e Wuert, Zu den Evenementer d'lescht Joer am Comité permanent du Travail et de l'Emploi soen. Fir unzefänken, muss ee wëssen, dass an dëser Struktur soll d'Situatioun vun der Beschäftegung an dem Chômage hei am Land analyséiert ginn an eventuell déi Mesuren op de Wee bruet ginn, fir Vollbeschäftegung ze garantéieren. Dat ass u sech déi éischt Approche, déi een an dësem Comité permanent du Travail et de l'Emploi huet. D'Aarbechtskonditiounen, d'Gesondheet an d'Sécherheet op der Aarbechtsplaz sinn aner Sujeten, déi ugeschwat solle ginn. An dës Struktur huet sech zu engem Schlësselelement vun eisem Sozialmodell entwéckelt. E Sozialmodell, deen dorop baséiert, datt een an engem Sujet sech eens gëtt an eng an eng gewësse Richtung ze schaffen an am Konsens e Resultat erreecht. Dat ass dat, wat mir ënnert dem Sozialdialog an ënnert dem Sozialmodell hei am Land verstinn. Leider ass dat awer haut net méi de Fall. Dat gëtt engem ganz kloer, wann een elo gesäit, wéi d'Regierung bäi der Ëmsetzung vun der Direktiv iwwer adequat Mindestléin an der EU wollt virgoen. Déi Direktiv besteet aus zwee Voleten. Dat éischt ass deen Deel, deen iwwert de Mindestloun geet, wou e Projet de loi ausgeschafft ginn ass, deen emol net am Comité permanent du travail et de l'emploi presentéiert gouf an deemno absolut keng Diskussioun iwwert esou e wichtegen Deel vun eiser Gesetzgebung do konnt gefouert ginn. Den Aarbechtsminister, an Der hutt eng Mapp mat deene ganze Courrieren, den Aarbechtsminister huet a sengem Courrier vum 20 September geschriwwen, datt d'Regierung net wëlles huet, all Projet de loi am CPT ze diskutéieren. Dorunner gesäit ee kloer de Paradigmewiessel, deen op Regierungszäit vollzunn gouf. well et sinn Zäite ginn, wou vun Ufank un zesumme geschafft ginn ass, an déi Zäite schéngen dann elo hei definitiv eriwwer ze sinn. Elo, wat den zweeten Deel vun dëser Direktiv ugeet, soll, wéi Dir et wësst, all EU-Memberland sech d'Moyene ginn, fir datt den Taux de couverture vun de Kollektivverträg a Richtung 80 Prozent geet. De 17 September 2024, siwen Deeg virun der Reunioun vum Comité permanent du travail et de l'emploi, déi de 24 September virgesi wier, hu mir dunn als Gewerkschaften den Avant-projet vun der Regierung krut, dësen, wéi en esou schéin heescht, Plan d'action national pour promouvoir la négociation collective, deen dénigréiert d'Gewerkschaften, e stellt se als réckstänneg an als quantité négligeable duer. A mam Argument vun der Unzuel un neutralen oder besser gesot Patronsdelegéierte soll hei d'Kräfteverhältnis am Betrib komplett ausgehiewelt ginn an domadder mécht d'Regierung kloer Politik, déi d'Patronat jo afuerdert. Et gëtt vun der Formation vun de Salarié geschwat, fir kënnen à même ze sinn, fir Kollektivveträg ze verhandelen. Bei Problemer kënnt eng Cellule an d'Spill vun Experten aus dem Aarbechtsministère, déi dann am Betrib den Delegéierte wuel bäibréngt, datt de Patron richteg läit. Am Kloertext bedeit dat, Ech, Patron, wëll awer elo guer näischt méi mat deene réckstännege Gewerkschaften ze dinn hunn, an eise Kolleeg Premierminister mécht eis dat op d'Käschte vum Steierzueler. och nach an d'Rei vu Gewerkschaften a Verhandlunge mat de Gewerkschafte geet hei keng Rieds méi vu Verbesserungen am Kollektivvertragsgesetz, ewéi de Rôle vun den national representative Gewerkschaften ze stäerken a méi Argumenter ze hunn, fir Kollektivverträg ze verhandelen, schwätze mir och guer net méi. E Wuert nach Zur Quantité négligeable, Laut OECD ass den Taux d'affiliation vun de Lëtzebuerger Gewerkschaften den zweethéchsten an der EU mat ronn 35 Prozent. Ech hunn allerdings och héieren, datt den Taux d'affiliation datt den Taux d'affiliation vun de Betriber zum Beispill an der Fédération des artisans ënner 30 Prozent soll leien. Ech hunn dat awer just héieren, datt mer zougedroe ginn. Ech wier frou, wann d'Journalisten, déi hei am Sall sinn, dat emol kéinten iwwerpréifen, well Der sidd jo u sech, wann ech dat elo soe gëtt erëm gesot, si komme mat komeschen Argumenter, mee et ass e klengen Opruff un Iech, wann ech dat duerf, datt Der emol kuckt, wéi dann den Taux d'affiliation do wierklech steet. a wéi representativ déi Fédération des Artisans dann a Wierklechkeet ass. Mir hunn den nonzéngten Oktober, fir op eis Problematik am CPT zeréckzekommen, mir hunn dem nonzéngten Oktober dem Minister schrëftlech matgedeelt, datt säin Avant-projet keng Basis ass, op där mir kënne schaffen. an datt mir eng Eegepropos ausschaffen, déi och op deenen Iwwerleeunge berout, déi mir him am Mäerz 2024, mir schwätzen hei vu September, Oktober 24, mir hunn him am Mäerz 2024 eis Propose matgedeelt a vun deenen ass a sengem Avant-projet net eng zeréckbehale ginn. Dat ass och e Fakt. Den drëtten Oktober 24, den drëtten Oktober 24 hu mir eise Projet, eis Nott, déi ass dunn un de Minister gaang. Den aachten Oktober war dunn d'Reunioun, déi berühmt Reunioun vum Comité permanent du travail et de l'emploi. Zu alleréischt huet de Minister sech emol ferm opgereegt, datt d'Gewerkschaften de Culot hate fir eng Reunioun ze verleeën. Ech war net eleng an där Reunioun. Déi Leit, déi hei op dëser Säit sëtzen, do ass e gudden Deel dobäi gewiescht an déi kënnen Iech soen, ob dat esou ass oder net. Vun eiser Propos wollt hien emol net schwätzen. Dat ass en eemolege Virgang gewiescht, datt d'Gewerkschaften hei am Land eng gemeinsam Propos ausgeschafft hunn, an de Minister wëll net iwwert déi Propos schwätzen. Nodeems mir dat Spill dann eng Zäitchen iwwert eis ergoe gelooss hunn, war et fir eis kloer, datt mir net konnte weiderfueren, well den Aarbechtsminister just nach d'Situatioun viséiert huet, fir d'Gewerkschaften an de Kollektivvetragsverhandlungen auszehiewelen. No deem soi-disant Eclat vum aachten Oktober hunn effektiv och elo eng Rei Entrevuë stattfonnt, zwou mam Premier an eng mam Aarbechtsminister. Bis elo bleiwen si eis eng Kloerstellung vun dëser ganzer Situatioun awer schëlleg. Dem Premier seng Kommunikatioun an der Press wierkt, wéi wann hie sech nach ëmmer géif gären eng Hannerdier ophalen an de. Aarbechtsminister bleift eis säit Ufank November, fir et exakt ze soen, dem fënneften November, en neie Plan, en neie Projet fir e Plan d'action national schëlleg. Don t'acte! Do kann all Mënsch hei am Land sech e Bild maachen, wat de Premier a säin Aarbechtsminister vun de Salariéen an hire Vetrieder halen. A vun der néideger Vetrauensbasis am Ëmgang mateneen kann een och net méi schwätzen. Ausserdeem missten de Premier a säin Aarbechtsminister wëssen, datt d'Manéier ewéi se hei dës Direktiv wëllen ëmsetzen, komplett géint de Geescht an den Inhalt vun dëser Direktiv geet. Eist Land ass am gaangen sech lächerlech ze maachen op europäeschem Plang. Fazit vun deem Ganzen, Wann insgesamt de Sozialdialog vun der Regierung dorop berout, datt si wëllen éischtens consultéieren an zweetens eleng decidéieren, dann ass dat de klore Beweis, datt si am Fong näischt méi wëlle mat de Gewerkschaften ze dinn hunn an net méi wëlle schaffen, ewéi mir dat an eisem Sozialmodell bis elo kannt hunn, wou mir gemeinsam u Léisunge geschafft hunn, also op e Konsens aus wären. Dann ass de Sozialmodell an de Sozialdialog hei am Land um Enn. Dat bedeit fir d'Gewerkschaften och, datt dann d'Diskussiounen am Comité permanent du travail et de l'emploi kee Sënn méi erginn. D'Ronde sociale, déi kleng Tripartite, déi de Premier Minister proposéiert huet, muss dat elo kloerstellen. Dat heescht konkret, D'Verhandlungsrecht an d'Ënnerschrëftsrecht vun de Kollektivverträg bleiwe bei den national representative Gewerkschaften an och den Inhalt vun de Kollektivverträg steet net zur Dispositioun. D'Regierung huet mat hirer Demarche d'Sozialklima enorm verschlechtert a wann se esou weider virginn, gëtt et komplett zestéiert. Regierung a Patronat hu gemeinsam decidéiert, de Sozialmodell op en Enn ze bréngen. D'Gewerkschafte sinn haut déi eenzeg, déi nach un eisem Sozialmodell an domadder leschten Enns um soziale Fridden interesséiert sinn. Nach kann dës Situatioun entschäerft ginn, mee d'Auer tickt, d'Zäit leeft.
Zum Ofschloss nach e lescht Wuert zu där, zu deem Debakel ronderëm déi Fro, ween dierf dann elo e Kollektivvertrag verhandelen. Et muss mir da jo elo eis freeën driwwer, datt dat an der Chamber gekläert gëtt mat enger Motioun. Bon, dat ass eng gutt Saach. Mir hu lo déi Motioun, déi dann unanime gedroe ginn ass an der Chambre des Députés, datt D'Gewerkschaften d'Exklusivitéit behalen, fir d'Kollektivverträg ze verhandelen. Schlëmm, dass et elo huet missen esou wäit kommen. De Patrick sot et, dat geet jo elo net duer. Mir hunn do nach ganz vill aner Besoinen, elo op dem Kollektivvertragsgesetz no vir ze kommen. D'Fro vun dem Contenu, wat bleift da elo am Kollektivvertrag, wat muss do verhandelt ginn, ass nach net gekläert. An et ass och nach iwwerhaapt net dofir gesuergt ginn, dass mer elo e Millimeter weider sinn an deem europäeschen Direktivekontext. a mer net ee Kollektivvertrag méi wäerten hunn am Moment duerch dat, wat um Dësch läit. Mee eleng déi Fro do, ob et da elo un de Gewerkschaften ass oder net ze verhandelen, war fir eis jo vun Ufank u kloer. D'europäesch Direktiv war och immens kloer do dorobber, dass dat mussen d'Gewerkschafte sinn. An aus deem Grond hate mir den Europäesche Gewerkschaftsbond saiséiert mat eisem Dossier hei, eiser Suerg vun eiser Lëtzebuerger Regierung, an déi hunn eis ënnerstëtzt. An dunn hu mir zesummen, mat dem Europäesche Gewerkschaftsbond e Bréif un d'Ursula von der Leyen gemat, fir do Opklärung ze froen a fir si ze froen, eis ze bestätegen, datt eis Lecture richteg ass vun der europäescher Direktiv an datt et un de Gewerkschaften ass, dat ze verhandelen. An dat ass elo ganz rezent, dat heescht, dat hu mer elo nach ni engem matgedeelt, dat hutt Der och an der Map leien. Mir hunn eng Äntwert vum Büro vun der Europäescher Kommissioun a si gëtt eis Recht. Also et mussen d'Gewerkschafte sinn, déi d'Kollektivverträg verhandelen. An ech, also mir sinn der Meenung, datt et wierklech Lëtzebuerg ganz schlecht berode wier, sech elo einfach iwwert d'Direktiven ewechzesetzen a sech elo net un d'Europäesch Kommissioun ze halen. Och an Europa hu mer eng ganz schwiereg Situatioun allgemeng, dat wësst Der. D'Vertrauen an Europa an d'Politik ass ganz, ganz schwéier ugekraazt. An et ass net u Lëtzebuerg an u senger Regierung, elo nach säi Bäitrag dozou ze leeschten. Mir brauchen au contraire elo eng Regierung, déi d'Demokratie verteidegt. An d'Demokratie verteidegen heescht awer och d'Demokratie an de Betriber verteidegen. An dat heescht eben och d'Gewerkschaftsfräiheeten an d'Verhandlungsrechter ze verteidegen. An dat heescht awer och dat Kollektivvertragsgesetz hei endlech fortschrëttlech ze moderniséieren. wann een hir Begrëffer wëll huelen, an am Sënn vun der EU-Direktiv elo endlech duerchzeféieren, dass mer e bessert Gesetz hunn, eent, wat zu méi Kollektivverträg féiert, eent, wat net de Contenu gesetzlech vum Kollektivvertrag verwässert, wat elo net d'Aarbechtszäiten eraushëlt oder soss eppes eraushëlt, a wat d'Gewerkschaften an déi schaffend Leit an de Betriber net schwächt, mee au contraire stäerkt. An duerfir bleift deen Dossier op, wéi esou vill aner Dossieren. Elo krute mer jo dann annoncéiert, datt dat alles soll geléist ginn an engem ronne Sozialdësch. Bon, d'Annonce ass gutt. Et kléngt bal, wéi wann eng Asiicht do wier, datt mer de Sozialdialog jo awer brauchen. Mee mir wollten awer dräi Saache kloerstellen, an de Patrick huet et schonn ugedeit, ier et elo zu deem Sozialdësch kënnt. Also mir ginn natierlech dohin. Well mer, an dat wësst Der, mir hu jo och ëmmer gesot, mir sinn Demandeur fir den Dialog a mir sinn ëmmer bereet ze dialogéieren a mir wëllen d'Léisungen um Verhandlungsdësch fannen. Mee dat kann natierlech nëmme stattfannen, wann do seriö verhandelt gëtt a wann dat net eng weider, pardon fir den Ausdrock, mee Poterronn ass, oder wou gesot gëtt, ech hu mol jidderengem nogelauschtert an da si mer erausgaangen an mir hunn herno awer egal wat gemat, wat mir wollten. Kee Kaffiskranz, mee wierklech en zilführend resultatsorientéiert Gespréich mat enger Verhandlung, wou et herno am beschte Fall zu engem Konsens kënnt. An dat muss einfach kloer sinn, ier mer, ier mer do eraginn. Dat Zweet ass, et ass och elo schonn erëm eng Kéier e puer Deeg, Wochen hier, datt de Premier Minister d'Annonce gemeet huet vum sozialen Dësch. Mir hunn erëm näischt méi héieren zënterhier. Dat do kenne mer, dat Spill, mir gi geruff, gi e bësse berouegt an da geschitt erëm méintlaang näischt. Dat do muss elo passéieren, also dat muss zäitno passéieren. Mir hu keng Zäit méi ze verléieren, et ass scho vill ze vill Zäit verluer gaangen. Dat heescht, mir maachen och hei en Appell un d'Regierung, Organiséiert dat elo, maacht dat elo esou séier wéi et geet, well mir hu wierklech schonn ze vill Zäit verluer. Well och en attendant, datt dee sozialen Dësch soll zesummekommen, kënne mir jo net weider zum deegleche Geschäft do zréckkommen a maache wéi wann näischt wier. An duerfir kënne mir och net soen, mir gi elo a Comité permanent du travail, de l'emploi an iwwer ech weess net wat schwätzen, soulaang mer déi grouss Froen do net aus dem Raum hunn an dee sozialen Dësch eben net getakt huet. A mir fuerderen och elo op, dass all déi Projeten, déi um Instanzewee sinn, dass déi elo mol op Äis geluet ginn, Well soss gëtt et och erëm kee Sënn, datt si de Projet de loi zu de Sonndesëffnungszäiten, datt de Projet de loi zu den, also zu der Sonndesaarbecht, pardon, zu de Ladenëffnungszäiten an zu der Mindestloundirektiv, déi dräi sinn um Instanzewee. Mee wann elo scho géif legiferéiert ginn, mee da brauche mir och net méi op e sozialen Dësch ze goen, wou driwwer soll diskutéiert ginn. Duerfir maache mer hei en Appell alles elo mol en suspens ze halen a sou séier wéi méiglech zesummen ze kommen a wéi gesot wannechgelift och mat der, mat der Visioun, dass dat Ganzt soll och zu engem Resultat féieren an net just Geschnëss soll sinn. An, an dat alles, wat mer hei soe weist jo och, dass mir ëmmer nach seriö Verhandlungspartner bleiwen, dass mir op der Sich sinn no Léisungen an net just wëlle Sträit. Au contraire, mir wëllen am Interesse vun de Leit, vun de schaffende Leit, vun de Pensionären an am Interesse och Vun dem Land allgemeng an de Betriber wëlle mir Léisunge fannen a mir wëllen op seriö Resultater kommen. A mir stinn awer haut do, dat musst Der verstoen, an enger Situatioun, wou d'Vertrauen extrem ugeknackst ass, dass vill Porzeläin zerschloe ginn, dass vill passéiert an deene leschte Méint. A soulaang dat alles net iergendswou berengegt gëtt, si mir am Front syndical der absoluter Iwwerzeegung, datt mir musse weider mobiliséieren an eis wieren. An esoulaang déi total extrem Liberaliséierung vun den Öffnungszäiten nach ëmmer um Dësch läit, esoulaang nach ëmmer iwwert Joresreferenzperioden an extrem Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäite geschwat gëtt, esoulaang déi Saach mat de Kollektivverträg net gekläert ass, esoulaang nach ëmmer driwwer gemunkelt gëtt, datt D'Fro vun den Aarbechtszäite kann aus dem Kollektivvertrag erausgeholl ginn, soulaang mer nach ëmmer vun enger Verschlechterung vum Pensiounssystem schwätzen an nach vill aner Dossieren, mee soulaang maache mir Oppositioun. Do kënnt Der ganz fest dovunner ausgoen. An eis Oppositioun wäert sinn an och wat nach ginn, a si wäert wäit goen, dat hu mer schonn annoncéiert, si wäert och eng aner Qualitéit elo kréien a mir hunn elo, soulaang all déi Dossieren do nach um Dësch sinn, decidéiert zu enger, de Front syndical gemeinsam, zu enger grousser nationaler Manifestatioun opzeruffen, déi géif stattfannen den 28 Juni. Dat wär d'Auerzäit an d'Plaz gëtt nach, Dir kritt der nach alles matgedeelt. E bëssen Iwwerraschung muss nach bleiwen. Dat sinn elo, dat ass awer elo e bëssen Zoufall, op den Dag vun haut genau fënnef Méint. A fënnef Méint, fënnef Méint Zäit, fir datt d'Regierung eng Kéier kritt, Fënnef Méint fir seriö ze verhandelen, fënnef Méint Zäit fir Léisungen ze fannen, fir zu Resultater ze féieren, fënnef Méint e bësse fir zur Raison ze kommen, en Appell un d'Regierung. A bis dohinner fänken ab haut d'gewerkschaftlech Aktiounen un a mir All Diere si lo op, fir déi Konflikter hei ze entschäerfen. En attendant, mir verhandelen ëmmer gären an och esou laang wéi et méiglech eeben ass. Mee Dir wësst, wann et néideg ass, da gi mer och op d'Strooss. An dat war dat, wat mer Iech e bësse wollten haut matdeelen. An ech soen elo mol scho Merci fir d'Nolauschteren. An de Patrick seet nach e Schlusswuert. Da si mer do.
Merci Nora. Ech sinn extrem frou iwwer och déi gutt Entente, déi mer an der neier Struktur Front syndical ënnerteneen do hunn, an datt mer u sech zesummen an déi dote Richtung schaffen, wéi d'Nora dat elo ënnerstrach huet. An ech géif och alleguer de Leit do Merci soe fir déi gutt Zesummenaarbecht. Ech géif awer gären ophale mat enger Feststellung, dat konnt Der haut hei gesinn, Am Géigesaz zu der Meenung vun eisem Premier sinn d'Gewerkschaften à même, séier, flexibel an effikass op nei Erausfuerderungen ze reagéieren. OGBL an LCGB hunn mam Front syndical also ganz séier op déi nei Erausfuerderungen, déi Patronat a Regierung duerstellen, sech agestallt. Dat misst engem CEO jo gefalen, wann e mat esou modernen